Hello, mama kɔ aba ɛba True Love uh, channel ɛwɔ eh, YouTube so and ɛdze ɛtwa mu ato mu kakra nanso mo ma ne nhaw mo Efisɛ ne nyinaa mu no, ɛka adwuma no ho. Ɛsɛ sɛ yekokyinkyin kakra na yɛfa mu kakra na yenya ahoɔden na yenya vim na yɛsan ba bio. Enti yɛsan ma mo akwaaba, True Love Channel wɔ YouTube so, a ɛha nkutoo na yɛka ɔdɔ sɛnea ne su ne ne ban si te fa. Yɛka no kronn, na da biara munim, ɛnyɛ adesrɛde no. Ɛɛ yɛsrɛ mo ara, yɛsrɛ mo ayɛ a mo subscribe mma yɛn. Yɛhu sɛ moba so bebree nanso subscribers no still ara ɛsua. Nti da bi akɔyɛ sɛ ɛɛ yɛba na sɛ yɛhyɛ biom ansa na mo nsa aka. Anka yɛmpɛ sɛ yɛbɛhyɛ na mmom anka mo a moyɛ yɛn subscribers no mo mmom na anka moahyɛ ama yɛn na emu atrɛw na dwumadi no ase atrɛw na afei biribiara akɔ fine. Ɛɛ sesei yɛwɔ marriage number three, yɛyɛ two last season, last time no, nti yɛkɔ marriage three, episode three no so na yɛwɔ. And this what we going to do, nea yɛbɛyɛ ne sɛ ɛɛ yɛbɛnya about three ɛɛ eight episodes from this, na eight episodes no, Nea yɛbɛhwɛ ni, Yɛbɛhwɛ Bible and Mate Selection, Bible no ankasa, nea ɔka fa mate selection ho, sɛ mepɛ yere anaa mepɛ kunu, na eh, the next episode no akɔyɛ biblical examples, Bible no ankasa mate selection no, nea yɛhui wɔ mu. Ebi a yɛwie ɛno ntɛm a na yɛahwɛ Why do people choose a marriage partner? Adɛn koraa na ebinom Ɛfa ebinom sɛ wɔn na wɔpɛ sɛ wɔware wɔn. Na afei yɛahwɛ adɛn nso nti na ebinom nso nchuusu marriage partners. Yɛwie a na yɛahwɛ the good or causes of good and poor mate selection. Sɛ yɛkɔyɛ selection yi, yɛbɛtumi ameki choice papa anaa yɛmmeki choice papa. Na afei ahwɛ, ɛhefa koraa na yɛtaa hyia yɛn yerenom ne yɛn kununom? Where do people find mate? Na afei yɛahwɛ sɛ, Are you ready for it? Are you ready for it? Na yɛahwɛ sɛ, Woayɛ ready anaa wonyɛɛ ready? Yɛbɛhwɛ wonyɛɛ ready kwan because sometimes ebinom susu sɛ wɔayɛ ready but nneɛma bi wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ wonyɛɛ ready. Yɛbɛhwɛ ɔno. na afei ɛno akyi no yɛahwɛ when someone is ready to marry because wohwɛ the last episode no a eh, aware na ɛnda fam looking at the premium you put on it the worth the value na ɛsɛ wo put on it and then make sure it works na na kyerɛ sɛ you truly have to do your homework well And then be ready and prepared for it, before sɛ mede saa ade wei brɛ me no, mɛhyia couples kakraa bi and they all have marital issues, wɔwɔ aware mu nsɛm a ɛhaw wɔn adwene. Ɛnnora anadwo fã menyaa bi, anɔpa yi ebi metoa so and people will be calling you and asking you what to do in their marriages and so it is high time a, Yɛwura yɛn aware mu no, yɛbɛhwɛ nea Kyerɛw no ka na afei yɛahwɛ nea edi so. Nokwarem, Bible no ka nsɛmpa bebree fa mates aware ho. Bible no ka nsɛm bebree fa aware ho. Nanso, Ɛka fa me selection sɛ me ɔkwan a mɛfa so ayi me yere ayi me kunu no de, eh, Bible no almost mute anaa almost silent on it. Kyerɛ sɛ, wontaa nhu anaa enni Bible no mu bebree. Yɛn ara yenim sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo ankasa kae sɛnea aware ho hia ma ɔkaa aware ho asɛm discussee How Marriage Partners Should Do, or Live, Their Lives. Paul nso kaa bi hui sɛ aware ho ye. But, Yesu ne Paul nyinaa baa apam foforo no mu a, wɔanhyɛ ade ankyerɛ sɛnea yesi ware fa. Na ebia obi akɔka, ɔsɔfo bi akɔka kyerɛ wo se, Eh, Nyame ayiri akyerɛ me sɛ asɛm a ɛse no. Obi a ɔbɛka saa akyerɛ wo no, ɔboa? Onyankopɔn nyi obiara nkyerɛ sɛ wo na wobɛware no. And, Bere aso a ɛsɛ sɛ saa ade no yɛbɛyi na yɛatow agu. Yɛmmɔ ntow ngu. Onyankopɔn mmɛka nkyerɛ obiara se asɛm a asi anaa ɔbenten na ɛsɛ sɛ ɔware no. Any prophet a ɔka saa, ɔsɔfo biara a ɔka saa sɛ wahu obi a Nyankopɔn ayi no ama wo sɛ ɔno na ɛsɛ sɛ ɔware no, mpakyɛw ka kyerɛ no se, Wonhu wɔ turo no baabiara. Ɛno onua na onim baabi a honhom ko no a ɔde yɛ adwuma no fi ba. Efisɛ Bible no, the Bible is almost silent about it. Which means Onyankopɔn de nneɛma bi adua yɛn mu a yɛn ankasa yɛbɛtumi de yɛn ani ato fam na yɛahwɛ saa ade no. And Bible yi a aka no ano atom ɛfa mate selection ho anaasɛ mɛyi ɔbea a mɛpaw no anaa ɔbarima a mɛpaw no kyerɛ wo sɛ ɔde asɛde no ahyɛ yɛn nsa. Ɔde asɛde no ahyɛ yɛn nsa. Ɛyɛ me ne wo asɛde sɛ yɛn ankasa yɛbɛhwɛ na yɛayi nea yɛpɛ wɔ mu. Ɛno nti no, wobisa sɛ yɛwɔ Bible Guidance anaa? No. Ebia baabi kakra na Bible no ka sɛ Kristofo Ɛmfa wo ho mfɔrefɔre amammuifo wɔ nsɛm bi a ɛte sɛɛ mu. Wɔkan Second Corinthians two fourteen and sixteen ɛna First Corinthians five verse nine kɔ no a, obi bɛ obroni bɛka sɛ it implies, kyerɛ sɛ ɛyɛ akɔyɛ sɛ anaa ɛyɛ asɛ sɛ. Sɛ woyɛ Kristoni a, hwɛ yiye na woankɔware ɔmammuni, efisɛ sɛ gyidi no nsesoronko nsonsonoe da ntam a, ebetumi ama wo ɔhaw bebree. Aware no ankasa no wɔ ɔhaw a ɔde ba. Da biara meka kyerɛ me nkorɔfoɔ a metu wɔn fo sɛ, wokɔware a, ɛsɛ sɛ wosiesie wo ho because aware no ankasa no, ɔwɔ ɔhaw a ɛsum hɔ twɛn wo wɔ aware no mu. Ɛno nti worekɔware a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛyɛ wo nneɛma sɛnea ɛremma wonsesaw sigya mu problems no bi mfa nkɔ aware mu. And I hope sɛ eyi bɛboa wo wɔ saa kwan yi so. Beyond that, anaasɛ ɛno akyi no, it will appear sɛ a Christian is free to choose a marriage partner based on his or her own careful thinking and the thoughtful input of sensitivity or sensitive other people, including parents or a Christian counsellor. Nti, sɛ wohwɛ no saa deɛ a, na ɛyɛ sɛ w'ankasa Wode w'ani to fam na woma wɔn sɛ wɔ experience ɛboa wo wogye advice fi hɔ mepakyɛw ɛyɛ advice na wogye not they choosing people for you you've got to be very careful here and mo a moyɛ selection ma nkorɔfoɔ no nso monhwɛ mo ho so yiye efisɛ wohwɛ Genesis chapter three a Onyankopɔn de Eve brɛɛ Adam no, dɛn na Adam kae? Ose, Hei, Awurade, ai, wei de manya me honam mu honam, anya me dompe mu dompe, ai, sɛnea yɛtaa yɛ no, te sɛ nea kɔm asi ne so. Ohu ɔbea no a ogyina hɔ no a biribi nam ne mu yii, owuee ni. But asɛm bae no, dɛn na ɔka kyerɛɛ Nyankopɔn? Ɛhɔ na mepɛ sɛ wode w'ani to. Ɛnyɛ ɔbea no a wuhu no na ɛnyɛ krakye no a wuhu no a biribi nam wo honam mu na ɛyɛ wo sɛ wei de, ɔno ara na ɛsɛ sɛ meware wo no. Dabi. Mmom asɛm ba aware no mu a, ɛnna yebehu nea yɛka. Asɛm bae wɔ Genesis three. Dɛn na ɔbarima no kae no? Onyankopɔn bisaa no se, Asɛm asi? Nea mereka nsɛnhia no wayɛ, ose hwɛ, ɔbea no a wode no maa me no. So mo a monam na moyɛ selection ma me nkurɔfo no, monhwɛ mo ho so yie. Me de menka se nyɛ. Na mmom sɛ wobɛyɛ a, m'asɛmbisa ne sɛ, wayɛ krado, wayɛ ready sɛ asɛm ba a na yɛpere bɛto wo so a, sɛ ɛnyɛ wo na wode no maa me, ɛnyɛ asɛmasi na ɛde wo maa me, na woayɛ ready sɛ wobɛgye saa asɛde no ato wo so, that responsibility sɛ I made the choice for you deɛ a, then go ahead and propose others and introduce others to people. You can introduce. But allow them to make their own decisions because aware no kwan no ɛyɛ tenteenten wɔtaa de nkurɔfo ma nkurɔfo na ankɔ yiye a yɛbɛbɔ ɔsobo sɛnea asante bɛka sɛ yɛbɛbɔ ɔsobo no ɛkɔ yiye deɛ wɔnkae o and that is one thing I have realized ɛkɔ yiye deɛ wɔnkae o ɛsɛ me ebi ato me ɛkɔ yiye a mente wɔn ka da bi a biribi bɛsi no na yare fɛɛ etumi nti mo ma nhwɛ ɛho so yiye but in all let God lead you ma Nyankopɔn mmoa wo na ɔndi w'anim ɛwɔ saa ɛyi mate selection no ɛfa no yɛnfa biblical examples no ntoa so na yɛnfa ɛno ɛma awiei na for this episode no ɛmrɛ awiei yɛhwɛ biblical examples a. Yɛahu tool bi a yɛbɛtumi de asi hɔ na yɛahwɛ. The choice of a wife for Isaac. Mmerɛ a Isaac pɛ yere, ɛyɛ dɛn na ɛsii? Ne papa somaa ne somfo ma ɔtuu kwan, ɛno koraa hwɛ o, ɔma no kɔɔ ne de mu. Na ɔsomfo no kɔɔe baabi a Isaac papa kyerɛɛ no, na ɔkɔeɛ no, wɔmaa no agyiraehyɛde anaa nsensan a ɔbɛhwɛ na ɔde ayi ɔbea no abrɛ no. Ɔkɔeɛ no nso no, pɛpɛɛpɛ saa na ɛbaa mu, ɛnna ɔde Rebeka brɛɛ Isak. Isak nso huu no no, N'ani gyee no ho na ɔne no tenae, efisɛ Abraham somae sɛ ɔnkɔ ɔno ankasa n'abusua mu wɔ akyirikyiri nohoa na ɔnkɔfa ɔnkɔpɛ ɔbea mma ne ba Isak. Ɛno nti, wohwɛ Isak de no a, no one talked about love sɛnea nnɛ yɛka no no, oh, medɔ no, oh, medeeti no, there was nothing. Absolutely nothing about love, all we know ne sɛ wɔde Rebecca bae na n'ani gyee ne ho na ɔne no tenae, so there was nothing like eh, woyi sɛ Nyankopɔn nam Abraham so kyerɛe sɛ ɔnkɔ ɔnoa nidi mu no, there was nothing like personality, there was nothing like compatibility, eh, there was nothing like sexual attraction, or ɔdɔ a mahu ɛna preferences nneɛma a mepɛ ne nea mempɛ. Dabi, dabi, dabi, dabi. Isaac yere a yɛde brɛɛ no no, wanhu ɔbea no da. Ɛno nti, biribiara nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ, oh, na ne ho yɛ fɛ, na ne nan yɛ tenten, ebia ɔyɛ slim anaa ɔyɛ bolu, anaa ne hwene yɛ teaa. Dabi. Anaasɛ wei de, me ne no sian a, oh, me ne no adwene yɛ pɛ, dabi. Anaasɛ wei yɛ nea me hu no anaa biribi, me kɔn dɔ no, no, dabi, dabi, dabi. Biribiara nni hɔ sa. And so, Isaac de no no, woyi Isaac de no a, another biblical example a ɛyɛ Apam Dedaw no mu ara no, ɛyɛ Jacob de. Jacob situation no yɛ a bit different. Ne de no de, na nsonsonoe da ntam. Ɔno no de, ɔno ara ne ne father-in-law n'ase na ɔyɛ adwuma ma no. Nna ohuu Rahel, nna ose ɔpɛ no. Ntsi ɔne ne n'ase no kɔkaa ho asɛm. Nna n'ase no se, Oh, wopɛ me ba no nkutoo dze a, ɛne de bɛsom. Ntsi it's like wɔyɛɛ list no ma no, and list no se ɔbɛsom for seven years. Ɛne de, sɛnea kyerɛw no ka no, ose, Oh, seven years no yɛ tse sɛ nnansa, wɔ Jacob ani so. Na Jacob no ankasa no, ɔno ara nnaadaa kakra wɔ n'afa mu de, n'ase nso yii kakra de kyerɛɛ no. Enti n'ase, bere no soe no a, ɔde Rahel kɔmaa no no, na n'ase yɛɛ nsakrae, ɔde ne nua panyin kɔmaa no. Afei de, ade bɛkye na Jacob rehwɛ ababaa no anim a ɛnyɛ nea ɔpɛ no. Okohuu n'ase na ɔka kyerɛɛ n'ase se, Ah, asew, Ɛm sɛ kwaseabu yi aba mu osoo daabi, yɛn kurom ha de, amammerɛ kwan so no, ɔbea kumaa no ntumi nware wɔ mmerɛ koro a panyin wɔ hɔ. Enti sɛ wopɛ kumaa no deɛ a, ɛnna wobɛsan asom another seven years. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ Jacob somee. Ɛno nti ɔbea baako a ɔpɛɛ no, it took Jacob fourteen years to get that woman ɛno nti no wohwɛ abien yi a yes baako yɛware maa no baako de ɔno ara na ɔkɔhwehwɛɛ mu yii ne dɔfo sɛnea yɛtaa ka nhwehwɛmu ɛbɛyi wo mpena na ɛno no ɔsomoe ɛnɛ mmerɛ yi ɛnɛ mmerɛ yi nnɛɛmafoɔ a yɛaba sɛ mokɔware koraa na yɛka kyerɛ sɛ twɛn one year koraa montumi na moapere mo ho na mode mo ho akɔ wura mu Jacob nyaa ntoboase. Esiane sɛnea na ɔdɔ ɔbea no, na ɔno ara na ɔpɛ no nti no, onyaa ntoboase twɛn somee mfirihyia dunnan, na kyerɛ sɛ ɔno nso ne aboade a otua no no, ayeforo ho ade a otua no, yɛ ɔsom for fourteen good years ansa na Nea ɔpɛ no ne koma nsa kan. Ɛɛ, nea mede rema wo wɔ ha ne sɛ, Bible Times no, ɛkɔ ara kɔyɛ sɛ Bible mu no, mpɛn bebree no, wɔnnim wɔn ho mpo. Wɔanhu ɔbea no anim anhu ɔbarima no anim, gye sɛ da a wɔbɛyɛ ayeforo no awie na wɔn nyinaa ahyia wɔn pɛ mu. Ɛnnɛ, Wokɔka kyerɛ obi se, Yɛde ɔbea brɛ wo, na ɔyɛ ayeforo no wie ansa na woahu n'anim a, ɛbɛyɛ mogyasɛm. Ɛyɛ dɛn na asi? Ɛyɛ dɛn na aba? Ɛto gye wo ara. M'afotusɛm ne sɛ, Ɛyɛ wo decision o. Yɛde brɛ wo na wopene a, ɛyɛ wo decision. Woara wokɔyiyi mu. na wo pene so na so bɛ ware no a ɛno nso yɛ wo decision ɛno nti no biblical examples a me wɔ a me tumi ne wo akyɛ ɛwɔ this episode no mu aware no ankasa no ɛyɛ choice ɛno nti no Male selection no biblical example ɛne nɛ wɛn? Yɛhu two examples. Yɛhu two examples. Nea ɛde brɛɛ no na ɔne no tenae asomdwoe mu a asɛm biara amma, ɛne nea ɔno ankasa hui na ɔne no tenae asomdwoe mu a asɛm biara amma. Emu nɛ wɛn na wode bɛyɛ adwuma? But twɛn, mmerɛ a adesua no kɔ anim no, yɛbɛhu nea yɛn nso na ɛma firi, ɔkwan a yɛbɛtumi afa so na yɛayɛ yɛn selection. True Love Channel dwumadi so ni. Yɛsrɛ mo ara, kae na subscribe Na share na afei like the program na wo subscribe a mepakyɛ ɛdɔn bi wɔ hɔ for notification nti click so sɛnea ɛbɛyɛ a dabi a yɛbɛ upload no wobɛnya notification na wahwɛ. Awurade nka mo ho for the next episode no. Ɛɛ dua a yɛde nea ɛsɛ ne nea ɛfata wɔ hɔ nso bɛbrɛ mu. Bye bye.